Defer, muňa gysgaça yza süýşürilen çagyrylyş diýilýär. Bul üýtgeşik mehanizm Go dilde, i, mehanizmiň hereketem üýtgeşik gitýär, mysal üçin, koduň gidişi ýokardan aşak bolsa, defer bolsa, kod ýapylandan soň aşakdan ýokaryk obrabotka edip başlaýar. Defer örän wajyp iş ýerine ýetirýär. Bu esasan şu resurslar bilen işleşmek üçin gerek. Mysal üçin faýllar, maglumat bazalar bilen arabaglanyşyk bar bolsa, şolary boşatmak üçin ulanylýar. Mysal üçin faýly açýaňyz, faýly ýapman programma öçse gowy bolmaýar. Ýa-da mysal üçin maglumat baza baglanyşyk döretdiňiz, maglumat bazaň baglanyşygyny ýapmaly. Ýapmasaňyz açyk maglumat bazaň sessiýalary galýar. The Forum şol işleri etmäge kömek etýär. Hem-de mysal üçin siziň kän koduňyz bolsa funksiýa çagyrylyşyň içinde ýene bir baza açylýar maglumat connection ýa-da mysal üçin file file açylýar we mysal üçin käbir ýerlerde logika boýunça size return edip bir şert ýerine ýetirildi. Mysal üçin aşypka çykdy ýa-da bir şert ýerine ýetirildi. Şo ýagdaýda Her gezek maglumat bazaň ýapylmagyň ýa-da faýlyň ýapylmagyň koduny ýazman, ony defer üsti bilen ýapsaň hasam ýeňil we gowy praktikaly usul bolup çykýar. Mysal üçin siz başda açdyňyz, gönem defer, ýapmak diýip belleýäňiz, o diýmek haçan şo funksiýa işini bolsa, Şo soňky defer işlerem ýerine ýetirer. Ýa-da mysal üçin programma ýapylsa, bir-birden deferler işläp başlaýar. Onda men gysgaça programmanyň kodunda mysal görnüşde görkezeýin. Bärde biz funksiýa görýäs, funcmain. Munuň içinde path f.txt diýip bir faýl bar diýip aýdýar. hem-de getfile i path-y içine salýar. Getfile funksiýanyň içinde path-y alýar we osopen komanda bilen ýaňky-ýarag faýly açyp, okap başlaýar. Buff IO new scanner i her ýaňky tekstini liniýadan skan edip başlaýar. Şu ýerde şu defer close haçan ştak kod ýetenden soň Işläp başlaýar. Soň Defer Close edip, faýly ýapýar. Ýene bir gezek aýdaýyn, resurslary ulandan soň, ony hökman boşatmaly we Defer ony awtomatik ýagdaýda ýerine ýetirýär. Indi meniň aýdyşym ýalak, kod ýokardan aşak gidýän bolsa, Defer aşakdan ýokaryk obrabotka edip başlaýar. Ony subut etmek üçin ýene bir kiçirajyk mysal görkezeýin. Bärde üç sany Defer dur, logyň içinde. Bir, iki, üç diýip. Siziň pikiriňizçe nähili ýagdaýda output çykarmaly? Jogaby, Çykaranda başda üç diýer, soň iki diýer, soňam bir diýer. Pouçaýsa siz başda bir şu defer etdiňiz, soň şuňa geçdi, soň şu defer, soň ýöne ýokaryk gitdi, soňky defere çenli aşakdan ýokaryk ýerine ýetirýändir. Ikinji hökman bilmeli zat, defer funksiýa yglan edilende oňa geçirilen argumentler Şo moment hasaplanýar. Bu diýmek, mysal üçin, biz muňa ruçka diýip görkezdik, deferred içine. Soň bolsa iň soňunda bul galam diýsek, deferred funksiýa bu ruçka diýip intägem tanaýar hem-de deferred funksiýa işlese, iň soňunda şu ruçka diýip görkezer. Ýene bir mysal görnüşde göreli. Ine funcmade'e biz i deňdir bir diýýäs. I gün deforyň içinde print i diýip bir ýörite döredilen funksiýamyz bar. Print i prosta şo bir integer alyp, öz içine salýar we printf etýär. Obyçny bir, her obyçny printf. Ýöne, şu defer funksiýadan soň, bärde, main funksiýada, i plus plus etýär, bu diýmek i uje ikä deňdir bolar. I f printf bolanda main function execution-da ýene i görkezsek, ol uje plan hökmünde iki diýip görkezmeli. Şu ýerde. Käbir adam pikir eder, bärde-de iki bolar diýip pikir eder. Ýöne o ýalňyş. Biziň jogabymyzda main func execution iki dik görkezer başda. Soňam ikinji printam defer execution şul işleýär. Bu diýmegem bul işleýär. Bu diýmegem defer function execution aýam bire deň bolýar. Print bolanda. Sebäbi ýaňkyýarlyk, aýdyşmaýarlyk funksiýa alan argumentini şo wagt hasaplap ýadyna salýar. Soň näme üýtgetseňiz, oňa uje hiç hili täsir etmeýär. Ýöne käbir ýagdaýlarda bize iň soňky variable-yň ýagdaýyny bilmek gerek, value-ny bilmek gerek. Mysal üçin bize i deňdir iki soňky ýagdaýyny bilmeli, şony görkezmeli defer'de. Ýa-da mysal üçin ruçkany galama öwren ýagdaýymyzy galam diýip çykarmaly. Oň üçin biz closure diýlen funksiýany ulanyp bilýäris we biziň defer'mizi closure hökmünde strukturirować ýa-da obrabotka edip bilýäris. Example-da görkezeýin. Şu ýerde görşümiz ýaly şu funksiýa üýtgedi. Bu ýerde defer şu funksiýa defer hökmünde işlär. Ýöne iň soňunda, mysal üçin şu funksiýa ýerine ýetirenden soň yzymyza gelip şuny obrabotka edip başlanda argument şu moment alýar. Şu momentde ýöne argument i deňdir iki bolýar. Znaçit Bu ýerde print iki funksiýa ýerine ýetýär. Munuň netijesinde birinji outpudymyz mainfunc execution iki bolýar, ikinji outpudymyz deferfunc execution iki bolýar. Sebäbi biz func diýip funksiýany defer hökmünde görkezdik. we içindäki print funksiýa bolsa uje ýaňky func momentiň defer ýagdaýyndaky bolan agrgumentleri öz içine çekýär. Ýene bir kiçiräjik mysal görkezeli. Dopustim sizde bir wagty biljek bolýaňyz, programmaň işlän wagtyny. Func main bar bizde, func main diýeli. Muň içinde siz bir zatlar işletýäňiz i defer Mysal üçin, log time diýip funksiýaňyz bar. Şuň içinde uje logger we output-am çykarmaly. Iň soňunda, mysal üçin, programma işlän wagty plança sekunt diýer. Biz başda time döretýäs. Time deňdir time now func diýýäs.

Ýaňsyýarak bellenen ýarak planche sekunt diýip görkezip bilýäs. Bärde uje closure üsti bilen hem defer kömek etýär. Ine şular ýalak deferiň ulanýan ýerleri barda we birazjyk closure barada. Elbetde deferiň ulanylýan keýsleri örän kän we hemmesi üýtgeşik, ýöne ýaňky ýaly gysgaça esasy prinsipleri şulardan ybaratdyr. Şu we beýleki IT wideolar Erkin Ugur portalymyzda ýerleşýär. Hökman bizi yzarlaň, öz dostlaryňyz bilen paýlaşyň we biz bilen üstünliklere ýetiň!